Sehtu lo cu update ding tampi a um ko nain mah chungah kan dothlennak i thazaang a ka petu bik i Paul i ka ruahmi khi tlawmpal ka hei chim lai i a tawi deuh in mu a herh ahcun detail in a hnuah zong khi kan kal lai i Kan dong December ni riat ah khan Syria ram i an anasin uh, Tamara Bashir al-Assad cu an ram in a tli i Russia ram ah a tli cang. Mah kha kan rak theih lai. A pa kha Assad A sat a si ve i a pa uknak thawngkha zakua sawm sarih panga in thawk in cu an pafa in Ana Shin Sanit in kum sawm nga reng lo Syria ram an ukmi kha a si. Cun a pa a thih tak thong kum thong hnih kum ah a fapa tu a tlimi pa hi Bashir Assad hi Sibawi a si fawn. Mit lei paragu a si i cathiam ngai ramdang i ca cawngmi sibawi a si tikah kum thong hnih kum ah eh, a pa ni ah a rak lak tikah khin uh, Syria mipi caah cun a ṭha deuh lai ti kan ruat kan rak ruat i a si lo a pa hnakin a sual deuh anasin khan a uk i Kum thonghnih le kum hleikhat ah Arab Spring timi Tunisia ram in democracy uh, tlainglungpi a rak tleh tikah khin Syria ram ah zong khi sandah an piah khamia khan he tiin a that an mipi tu tiang hin Anmah an ram Syria mipi tingruk, thawng zaruk maw tingruk a that tingruk hnak tam, cun faih million hnak i tam deuh Syria mi khar an ram leng ah an tlan ti a si. Cun Russia le Iran nih an dirkampi i, sut tluk in a sualmi kha tucu zum lopi ah HTS pawl he midang pawl nih khin teinak an rak co i tu kha Russia ram ah a tlan. Khakha thazaang lak ding ngaingai a si in ka thei. Vaurong ah khin kan rak au cang maw cu ka theih lo i zeizong a si ah a fiang mi pakhat cu Anna Shin Sanit Anna Shin pa kha Syria ram ah cun kum hlei thum le thlariat Mipi nih an do i an tei cang. Kannih kum li dengmang a si cang maw? Khakha, kan tha kan thlah lai lo. Thinlung ṭhawng ngai in Anna Shin Senate a mit piat ding i kan ṭan rual ahcun Pathian thluachuahnak he mipi thazaang he Syria ram zong kha cu Russia le Iran ram nih heh ti an bawmmi kha kum hleithum le thlariat ah mipi nih teinak an co. Kanmah zong hi kan tei lai ti hi lungwah kan, kan zummi a si. Cun tu lio ahcun Russia ram kha Ukraine ral an tuk caah A tha a der. Asat kha a bawm khawh ti lo. A bawm khawh lo lawng si loin Ukraine raltuknak ah amah minung zong khi, amah ralkap zong khi ting tampi an thi caah, tu an buchuk tiang in an that piak caah, Myanmar, Korea, North Korea ralkap pawl tiangin Russia ram ah an hruaimi zong kha kan theih lai. Cun Iran zong cu Iran nih an thohkhanmi Hezbollah pawl kha Israel nih he tiah a phom caah khan Iran zong khi a cang khawh lo. Kha bantuk lio ah khan mipi nih an nor i teinak an co. Khakha kanmah nih zong khi kan zoh thim ding a si. Mipi ṭanrualnak in Min Aung Hlaing ralhrang khi a rauh hlan ah kan tei lai ti khi tinthan sa lak ding pakhat a um. Cun tunai te ah thawngpang ṭha ngaimi pakhat cu KNU, Karen National Union pawl nih kum sawmhnih reng lo an ṭhanak chuk an rak chiahmi Mane Palaw a min cu kan thei dih ko lai Mane Palaw pi kha tu an lak ṭhan cang. Tu an rak ṭhan cang i mah kha mipi lam i awngmi an hmuh ngaipi a si. Kum thong khat zakua sawm sarih panga ah KNU pawl nih khin Mane-Palaw kha an headquarter pi ah an rak ser. Cun kum thong khat zakua sawmkua panga tiang January ni kul hluan sarih tiangin khi kum kul chung kha KNU headquarter lawng a si loin Ṭawhlanyi vialte nih Chin, Kachin, Asian pawl nih headquarter bantuk hi kan rak chiahmi a si. NCGUB, NLDLA, ah ABS, DF, mah pawl vialte nih mah ne Palaw kha kan headquarter a rak simi kha a si. Mah ah khan tinkhan sa lak ding tampi um. Hi ma Nepalo cu khat lam ah khan an khat le khan Thailand ram a si i tawngyin mit ṭio tiva hnak i a nganmi bantuk khi a luang. Khan tiva khat lam cu Thailand a si. Cun Kawlram kha ma Nepalo in Kawlram lam bakal ah khan tlang tlang pi kha si. Tlang a si caah khan Sawmawng khin nyunh pawl nih tanhri pawl nih khin ni win chan lio in bom an thlak khawh lo. Bom an thlak ahcun khanpet bantuk in a ummi kha a si. Cucu kum sawm hnih reng lo an lak khawh lo. Asinain thong kha zakua sawm kua panga January ni kul hluan sarih ah Meithal zawn khat hmanh kap loin Kawl ralkap nih an ting khawh. Zeicahdah an ting khawh? Tiin khansa kan lak a hau. Karen pawl i KNU pawl i an ane chet kha thohlanyi pawl khinnyunh pawl nih khan he ti an kawl i a hnu bik ah Karen pawl cu an si nain Bukdah Bata le Khrihfa

An hluat i khatikhan a um a um le zeitah a chim tiah cun zoh u nan KNU bumya pawl khi bahu committee win sawm thum an um an lal pawl khaka ah bukda bata win cu pathum pali hman nan kim lo ralkap ah le bukda bata nan si dih Khrihfa pawl nih bukda bata karen pawl an hneh suam tuk

Bumia nih khan kap ding si cun a kap thlap mi thluh khawh, a kap that viar khawh mi a si. Asinain bumia nih a ka ren le ka ren thi a luang mi hi ka duh lo a ti i mah ne palaw kha an taan taak i Thailand ah an chuak kan NCG UB UNG pawl NLD pawl Chawngta pawl dihlak in an mitthli tlak in an chuak kha kan ral nih khin meithal zun khat hman puak loin mane palo an lak kho thong kha kwa som kwa panga a kan ane chet kha an kol ton An hrokhrawl tuk, an fim tuk. Mahca kan Chinmi zong tinkhan sa lak ding a si. Tu kan dothlennak ah hin kan lungrual ding hi an phang tuk. Kan i pawngkhawm ding an phan tuk khami kha ane chet kha an rak hmang tawn i khami ah khan uh, kan ralring a hau ti te kha siseh law zei zei zong a sia zahan ti ni ah khan mane palo cu kum sawm thum dengmang uh, an an lak cangmi cu KNU nih an lak khawh cang. Hi Shihpi sakhan khui ik tawng le uh, tlang pakhat mah te lawng kha sin ding a, a um cang. Mo ma ne palo kha kan ma leing he an va lut cang i dat pung te hna zong a rak chuak. Cucaah cun ong poi ngan pi a um mi si ti kha eh, ka hei chim duh mi si. Cucaah Syria le ma ne palo thu ah khan tan rual at haunak atul nak

cu a si ko cang. Mah bantukin advanced mi tete hna zong kha tampi cu news app update ding cu um. Zeizong a si ah a thoknak cu mah ti khan ka din rih lai i a hnu ah herhmi um ahcun kan kan suinui ṭhan lai. Kaa lawm.